Okay, ɛnnɛ nso me ne me nkora a mekyerɛ wɔn adeɛ saa de pipa ayɛ ade foforɔ bi a yɛfrɛ no pipa wallet. Yɛka wallet a deɛ yɛde sika hyɛ mu no, ahaa, ɛno na obiara bɛhu. Nti ɛno na ɛreba no, sɛ da biara yɛaka sɛ yɛde yɛtumi de pipa si nneɛma bebree. Enti, sɛ kwan a yɛfaa so a yɛyɛɛ no nie, Yɛkɔtɔɔ cardboard ɛna yɛwɔ yɛ scissors nso ɛna yɛsan nso wɔ paper glue. Nti ɛno no obiara twaa size a ɔpɛ, ɛhaa mema obiara twaa ne deɛ. wɔayɛ kreti ne me dii kan yɛɛ bi. Enti mewie a, na mama deɛ wosua firi mu no na wo nso woayɛ wo deɛ. Nti wohwɛ a, obiara kreti ne deɛ, obiara twa ne pipa ne, ne size nko. Ahaa, ɛna wɔyɛ no. Nti seesei no, wɔgu so a wɔyɛ no. Sɛ wowie a, anaasɛ wodu baabi na wohwɛ na waka bia wontumi anaa biribi saa a, Ɔde bɛba na matene no sɛ yɛyɛ ne sei yɛ ne sei nsi na mesa de ama no na wasan akɔ nti saa na yɛyɛɛyɛ a ɔmo kireti no no mese sɛ yi ma mene me nkoraa saa de adeɛ foforɔ bi aba yɛfrɛ no paper wallet nti ɛno ara na wohwɛ no sisiɛ yi no saa ɛno ara na wohwɛ no adeɛ a yɛde bi paeɛ adeɛ a yɛde sika yɛde ɛhyɛ mu nti akoraa no Ebia wo ne no wɔ fie na sɛ onya pipa bi a wobɛhu sɛ onya glue bi anaasɛ onya scissors bi a obetumi de akreti saa ade no ne nyinaa ama nkwadaa no gye wɔ sukuu mu yɛyɛ creative art creative art no a yɛyɛ no sɛ wode w'adwene ne wo nsa ɛbɛyɛ biribi nti ne tam biara no sɛ wosua practicals a ɛma adesua ne adekyerɛ ɛkɔ so paa saa nti yɛyɛ no nso nyɛ sɛ yɛyɛ no kwa pɛn da ho measurement da ho nti yɛ measure ne yɛtwa bi ne yɛkate bi ne yɛsɔ bi ha saa nti ɛno ara ne yɛyɛ no wobɛtumi ayɛ yɛde cardboard paper ɛna ɛyɛ paper glue ɛna scissors nti wotwa a ɔkeka abom no akantara sɛ nyina nim wallet a yɛtɔn no dwom yi saa deɛ disika hyɛ mu no Yɛn nso yɛtumi de pipa yɛ. Megye di sɛ saa video yi ɛbɛboa wo paa. Nti sɛdeɛ wohwɛ yi ɛno ara na wɔyɛ no. Obiara ɔkwan a ɔfa so yɛ ne deɛ. Adwene ni baakofoɔ tirim. Me me deɛ a meyɛ yɛ different. Obi nso deɛ a ɔyɛ yɛ different. Wɔn wie a wɔtumi kala no kamakamakama. So ahu obi deɛ. Nti owie a ɔbɛka abom. Wabiem no onya nka mmom. Ɔdesign ne akyire no awie. Owie a ɔbɛka abom. Ɛyɛ, nyɛ da biara na yɛbɛhwɛ sɛ yɛde ntoma anaa sɛ yɛde leather ɛyɛ yɛ saa nneɛma no. At least student wotumi de bi pa yɛ wei a ɛno nso ɛyɛ ɛɛ saa ti. Wɔn encourage yɛ mma no sɛ ɔyɛ awofoɔ na ɔba bi ka sɛ mama anaa daddy ebi asɛ bi sɛ yɛntɔ biribi mmra sukuu mu yɛde bɛyɛ practical to bi ma ɔba no. Ade biara a wobɛhia no sukuu mu biara, tɔ ma no. Megye di sɛ video yi bɛboa wo paa ama sɛ wo ba resua adeɛ na sɛ ohia akaneɛ bi a, wobɛtɔ ama no. Okay, ɔn sɛ wɔn ani agye paa. Wɔn ani agye, ɔn, sei ara na nkwadaa pɛ. Nti teachers a wɔkyerɛ creative art ne ICT ne nea ɛkeka ho no, Sɛ practical work biara wɔ mu a, ayɛ a try sɛ wo ne nkwadaa no bɛyɛ bi. Na practical work no, ɛyɛ a na nkwadaa no te aseɛ paa ɛsene theory theory theory no. Nti mesrɛ mo sɛ ɛyɛ a mama practicals no ɛnyɛ mmɔɔ paa. Saa wɔn ani agye. Obi si me de me deɛ kɔ fie, ebi si me de me deɛ yɛ sɛ so ahu ha saa na ɛteɛ. adekyerɛ no yɛhwɛ book no mu no afei ne yɛ saa deɛ nsa no ayɛ strong saa obiara yɛ ne deɛ obiara yɛ ne deɛ awie nti srɛ na mesrɛ ma awofoɔ no nso wobɛhia biribiara wɔ sukuu mu a montɔ mo wɔn mo na ɛba saa ɛma adesua ne adekyerɛ no ɛyɛ simple ɛkɔ ntam na obiara ani agye. Obi wɔ hɔnom a, ɔde ne ba kɔ sukuu, otua fees, but ɔntɔ book ma ne ba. Saa de no ɛnyɛ. Onii a ɔtua fees no deɛ, tɔ book ma wo ba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi ahwɛ mu asua adeɛ. Deɛ ɛtwerɛ na ɔte hɔ saa a, ɛnyɛ fɛ. Nti kwan biara a wobɛfa so a wobɛboa wo ba no biara, sɛ wode no aba sukuu no nko ara deɛ, ne daakye na wopɛ. Nti akadeɛ biara, ɔba no ɔse Mesɛɛ me madam wei si sei wei si ɛntɔ wei yɛde bɛyɛ sei yɛ awofo ɔma mo nkasa akyire tɔma no na ɔmfa nkɔ na nim deɛ daakye ɔbɛyɛ obi yɛ creative art ɛnɛ ɛno na de no aduru baabi obi deɛ yɛ ICT ɛnɛ ɛno na de no aduru baabi obi deɛ yɛ bɔɔl obi deɛ yɛ mmirika nti baabi a wɔba no ɛrekɔ no na wahwɛ deɛ ɔbɛnya afiri mu na afei wode ɛho akadeɛ ama no Megye di sɛ video yi ɛbɛboa yɛn nyinaa. Afotuo nso wɔ mu. Sɛdeɛ meka no, ɛyɛ pipa o, ɛna yɛde ayɛ wallet no. Ɛyɛ pipa, cardboard, yɛtɔ a na yɛtwitwa ne yɛn ankasa yɛakreti. Nti every Friday biara no, yɛyɛ ade foforɔ. Nkura no ani gye paa. Nti mesrɛ mo, obiara hwɛ sɛ akadeɛ bi a ne bɛhia wɔ sukuu mu biara no bɛtɔ ama no. Subscribe channel no wɔ aha yi ara. Any new video biara yɛde tum a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nsa bɛka. Goodbye.